Түҥүттэр өрүттэн күөрүмэ үрэҕэр дылы сытар алаастар бары Маҕарас аҕатын ууһун дьонун-сэргэтин сирдэригэр киирэллэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биэс сылга диэри бастакы Дьохсоҕон нэһилиэгэр киирсэрэ. Аҕа ууһун арааран, туспа нэһилиэк оҥоруу төрүөтэ Сир былдьаһыгыттан үөскээн тахсыбыт туспа нэһилиэк оҥоруу өр барбыт, улуус мунньахтарыгар туруорсууга үөрэхтээх, олус сытыы өйдөөх ылынарыылаах тыллаах Майданов Куприян Алексеевич уонна учуутал Афанасьев Петр Васильевич үгүстүк үлэлэспиттэрэ. Архыыптан көстүбүт Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллаахха бэсиин уон үс күнүнээҕи Таатта улууһун ревкомун протоколугар сурулларынан, туруорсуу үлэтэ ити кэмҥэ түмүктэммитэ көстөр. Онтон ити сыл от ыйыттан ыла хамнас төлүүр биэдэмэстэргэ, Аллараа Амма бэрэссэдээтэлигэр, сэкирэтээригэр, остуораска хамнас ааҕыллыбыт. Ити докумуоннарга уонна эмиэ ити ыйтан саҕаламмыт нэһилиэк ревкомун сэкирэтээрэ толорбут оҕо төрөөһүнүн, ыал буолууну, өлүүнү суруйбут анал сурунаалыгар олоҕуран, Аллараа Амма нэһилиэгэ тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыл от ыйыгар тэриллибитинэн ааҕыллар.

Тыһыынча тоҕус сүүс отут сыллаахха бастакы коммуналар, холбоһуктар, табаарыстыбалар артыллар тэриллибиттэрэ. Бөөнү сылларга дойду үрдүнэн кыра холкуостары бүдүҥсүтүү саҕаланар. Отутус сыллаахха көрдөрүүлээх, бөөн икки сыллаахха Алдан нэһилиэгин Кыһыл Алдан холкуоһа Чешма холкуоска холбоһоллор.

Таатта сирэ барахсан саас-үйэ тухары талааннахтары үөскэтэн, аар-саарга аатырдыбыта. Кыракый Чычымах сириттэн үөскээн төрөөн аспыттара киэн туттар улуу дьоммут саха литературатын алгыс тылынан төрүттээбит айар тылаҕата Өксөкүлээх Өлөксөй, норуот ырыаһыта Эллэй, сааскы кэмсэһинньитэ Аммаччыгыйа. Төрөөбүт төрүт тылым, бу тыынар салгыным курдук Иитиллибит ийэ тылым, бу иһэр утаҕым курдук. Саҥарбыт саха тылым, үөскээбит алааһым курдук, ыллаабыт ытык тылым, үүт хатыҥ чараҥым курдук. Саргыланнын, кынаттаннын, саха тылым кэрэтэ, кэрэмэһэ, айылыннын, айхалланнын, ытык тылым эҥинэ элэмэһэ. Кэпсээбит кэрэ тылым киэһээҥи кии түптэн курдук, истибит истиҥ тылым дидэннээх сүөгэйим курдук. Үөрдүбүт үтүө тылым от охсор ходуһам курдук, дьолломмут дьоһун тылым, ыһыспыт ыһыаҕым курдук.

Амма кэрэ айылҕатын, нарынын, уратытын, сүрэҕэр-дууһатыгар иҥэринэн, сирин-уотун, отун-маһын, салгынын, мүөтүн-сүмэтин оҕо эрдэҕиттэн этигэр-хааныгар, өйүгэр-санаатыгар иҥэриммит саха норуотун чулуу уола Алексей Елисеевич Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй төрөөбүт-үөскээбит учай ытык сиригэр саха норуотун бастакы суругунан уус-уран айымньыта Байанай алгыһа суруллубута Аныгылыы албастах сахха айхалы тардыһан алҕаатаҕым буоллун саҥа ыччаппын. Субу кубулҕаттаах үйэҕэ уруйу тосхойон туойдаҕым буоллун оҕолоох доҕорбор. Түскэ сүбэлиибин, томторго соргулуубун. Нуучча ньургунун кытта туруулаһар доҕор буол, саха талыытын кытта самдайдаһар буол. үрдүк үөрэхтээҕи кытта өйөнсөн үөскээ, бэрт мэйиилээхтэри кытта тэҥнэһэн сэргэстэс, албастаах санаалаах алыс хаайбатын, кубулҕахтаах толкуйдаах олус хотуппатын. Омук одурууннааҕыттан охтон биэримэ, татаар тыллаахха таба намсатыма, көй көмүс ордууну көҥүлүнэн үөдүт, ииримэ көмүс дьиэни иилэ саҕалаан тэнит сыһыы-сыһыы муҥунан сыспа сиэллээҕи сытаан сырыырга хотон-хотон муҥунан хоноҕор муостааҕы хотон холбооттоо күүстээх үрэх күрүлгэнин курдук күдэн баайдан халаан уута халҕаһытын курдук халыҥ харчылаҥ, үрэх-үрэх баһын үмүрүтэ тардар үлүскэннээх үптэн, тайга-тайга баһын тайаммахтаан ааһар талааннаах сырыылан, элбэх-элбэх сири эргийэ сүүрэр эҥсиллээх кэпсэтиилэҥ. Уобалас тохору. Ордук санатар улахан суолталаҥ. Бар дьоҥҥор баттанар күнүгэр баараҕай баҕана буол. Сон норуоккар Солбонуйар күнүгэр, Сон дурда буол! Хара норуоккар хаалар күнүгэр, Халыҥ хахха буол! Саха айыы саҥнаах санаатын астыннаран саргытын салай, Дьокуут омук сордоох олоҕун толкуйдаан дьолун туругуурт! Үс дойду өйүн түмэн, өрөгөйүн үрдэт, тоҕус улууһу тоторор кумалааннарын дурдата, аҕыс улууһу аһатар араҥнарын аҕата, сэттэ улууһу иитэр иринньэхтэрин ийэтэ буол. Абааһы санаалаахха, түҥнэри өйдөөххө, үөдэн сүрэхтээххэ хатан харахтан, хабараан майгылан, сытыы кылыс тыллан, Бардамы бахтат, дохсуну тохтот, көлдьүнү күөй. Арыы үрдүгэр аараҕы дагдатыма, үчүгэй үрдүгэр мөкүнү көбүтүмэ, кырдьык үрдүгэр сымыйаны ытыарыма. Төрөтөр оҕон төлкөлөннүн, иитэр сүөһүн күрүөлэннин, аан алаһан алгыстаннын. Айыҥат хаан аймаҕа аан ийэ дайдыттан арахсыаххар диэри абырыы сырыттыннар, күн айыы улууһа күн сириттэн күрэниэххэр диэри күрүө-хахха буоллунар. Кэллээх аатын кэнэҕэскигэ иэри кэтит Сибиир киириитин тухары Кэнчээри ыччат кэпсээнигэр тиэриэхтиэ. Үрдүк үтүө аатын үйэттэн үйэҕэ диэри, үрүҥ күн анныгар, өһүккэ-омукка, үргүлдьү сүүрэн ос хоһоонугар киириэхтин. Үгүс үөрүүлээх күнүнэн уһун уруйдаах олохтон. Саппат саргылаах саастан. Саха литературатыгар биир бастакынан улахан уус-уран айымньыны «Сааскы кэм» роман-эпопеяны суруйбут, саха норуотун биир саамай тапталлаах суруйааччыта Николай Егорович Мординов Амма Чыгыйа «Тохтообот, дуоһуйбат дьулууру», «Мин сүрэхпэр», «Бука», «Төрөөбүт Аммам, Тааттам кэрэ», «Дэлэгэй айылҕата» уонна «Үлэһит ырыаһыт бар дьонум эйэҕэс», Үтүө майгыта аан маҥнай иҥэрбитэ буолуо. Ол да иһин төрөөбүт айылҕабар уонна биир дойдулаахтарбар сааһым тухары дириҥник махтанабын, кинилэри итиитик таптыыбын, киэн туттабын диэн биир дойдулаахтарын туһунан истиҥник ахтара.

Эллэй ырыатынан-хоһоонунан дьон-сэргэ санаатын өрө күүрдэр, кыайыыга эрэли этэр хоһооннордоох бастыҥ поэт, кини олус дойдумсах, дьонумсах киһитэ. Эдэр да сылдьан, сааһыран да баран, төрөөбүт Тааттатыгар, Амматыгар сотору-сотору тахса сылдьара. Ону сынньана, күүс ыла, ахтылҕаммын таһаара, дойдум ыраас салгынынан тыына, Аммам уутун иһэ кэллим диирэ. Ыҥырар чычымах итиннэ Пушкинтан мин хоһоон ааҕарым Хатаммыт буолаарай эркиҥҥэ Кырачаан уол хатан куолаһым Мин төрөөбүт дойдубар сырыттым Кини сырдык халлаанын анныгар Сымнаҕас сылаас сүөгэйин истим үрдүк хатынна чараҥар хаамтым. Онно күн бэйэтин чаҕылларын, уоттарын харыстаабакка ыһар, будуруспут тииттэр уорҕаларын саһыл кутуругунуу уматар. Онно иэҕэйбит титик кэтэҕэр кэҕэ кэлэн кэпсээннээн кэҕийэр, элиэ оҕонньор тэлээрэн иһэн кистии-кистии киһини эргийэр. Онно киһи атаҕын анныттан эриэҥ моҕотой эмискэ турар, кутуругун чороччу туттаахтаан хаппыт тииккэ хачыгыраан тахсар. Онно хомустаах көл көхсүлэр аллара налыйбыт адаар сиэллээх атыыр сылгы биэлэрин көйтэлэн атын алааска аһата илдьэр. Онно маҕан түөстээх хара ыппыт куобахтыы диэн куруҥҥа ыстар. аттанар. Тооһу баайан, томторуктаан ыыппыт Торбуйах түөкүн ийэтин эмэр. Онно тааһынан баай Амма хотун, күлэн чарылыыр күлүмнэс уутун, көнө биэрэгин долгун отугар, күөх хотуурдар күүгүнү онньууллар. Онно Тыаллар тыаны тыаһаталлар, мастары этиҥнэр дарбыйаллар, чаҕылҕаннар түүнү сырдаталлар, күн тахсыыта чыычаахтар ыллыыллар. Онно эн истиэҕиҥ билигин да олоҥхо умнуллубат тылларын, кыһыҥҥы киэһэ утуктуур уота умуллуор диэри чоргуйалларын. Онно баар, мин алааһым барахсан оҕо сааспар оонньообут ойуурум. Бытырыыс буолбут ыстааннаах уолчаан бырдааттыы ыстаҥалаабыт быллаарым. Сааһыран истэҕим аайытын, төрөөбүт буорбун мин ахтабын. Мин Тааттам кылбаархай кырдалын, мин Аммам курустаал ууларын. Тыынча тоҕус сүүс төрдөн биир төрдөн биэс сыллардаахха Аҕа дойду сэриитигэр Амма нэһилиэгин сириттэн-уотуттан сүүс төрдөн үс ньургун дьоммут ыҥырыллан барбыттара. Кинилэртэн отут сэттэ киһи үлэ фронугар сылдьыбыта. Уоттаах сириттэн кыайыы кынаттанан алаһа дьиэлэригэр барыта бүөһүн буойун төннүбүтэ, Аҕа дойдуларын көмүскэлин иһин сырдык тыыннарын толук ууран кыргыһыы толоонугар бүөһүн алта киһи охтубута

Күн бүгүн Амма нэһилиэгэ сүүс сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтээри олорор. Бу кэрдиис кэмҥэ сылларынан үгүс үлэлэр, хамсааһыннар, уларыйлар, саҥа тутуулар бардылар. Олох тэтимин кытта тэҥҥэ сайдан, төрөөбүт түөлбэбит чэчирии сайдар, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр дириҥ ис хоһоонноох